manheru akanaka vana vezimbabwe dzasvika panguva dziye dzanhau dzabreak mvet munhu wese muzimbabwe ane rukudzo kune mawar veteran panguva dziye paida zvokushinga zveshuwo kuti munhu asiye imba yake mhuri yake kubasa kana kuchikoro kwake ogofamba mazuva akati wandei musango mune shumba mune nzou kuti asvike kunze kwenyika kundodzidziswa ngerengere kuti arwise junta rasmith kuti iye nevana vake nevamwewo vari muzimbabwe vawane rusununguko munyika mavo zveshuwa tinovatenda zvikuru zvavakaita asi taakuona kuti vamwe mawo veteran vakuti rasikei pakuzoda kubhadharwa nekusunungura nyika kwavakaita mugore ra 1980 takanzwa kuti panga pane 32000 mawo veteran nhasi mu 2016 takunzwa kuti apfuura 50000 saka pamusoro pekuti hapana kana one wavo akafa asi e, ndichiri kuyeuchidza kuti masofa akaburitswa kunze pamusoro pegomo paya pavanowanzwa vigwa vakatoita izvozvo kakatowandei saka ndishooti vamwe vakatofa but number yacho iri kutotaura kuti hapana kana one akafa uyezve vakatoita kunge kuberekana kusvika pa50 000 semunhu mukuru ndinongonyararawo zvangu panyaya iyoyo svondo rino vapresident vakasangana nemawar veteran muharare ndo patakazoona kuti e, vasununguri vaye vaakuda kuwedzerwa pazvinhu zvavakabopiwa vari kukumbira kuti vapiwe mahearing aids uyezve kuti vabhurutswe kunze kwenyika kuzonorapwa vari kukumbira 20 percent of all presidential scholarships kuvana vavo vari kukumbira kuti pension yavo yavari kutambira since 1997 iwedzerwe kupiwa ivhu nemalocal council kwavanogara mahara vasingabhadhari hanzi vari kutorerwa dzimba dzavo dzezvikwereti saka vari kuda kuti hurumende ivabhadharire zvikwereti zvavo vari kuda 20 percent emapurazi ose akatorwa nehurumende havasi kuda kubhadhariswa inonzi land tax iye yakafungwa negovernment ne, ne, ne hanzi havafanira kubhadharwa kana centi vari kuda kupiwa mabasa ehurumende anonzi maambassador maceo macommissioner nemamwe mabasa masenior ones ari muhurumende vari kuda 10 percent dzemigodhi mamines emunyika vari kuda 20 percent mumakambani ari kumanikidzwa kuti vaite indigenization vari kuda kuti party komisa wavo ave muwar veteran vari kuda kuti vatungamiri vemupati mavo vaye vasina kuenda kuhondo vasina kurwa hondo vari kuda kuti vaende kuchikoro cheideological orientation kuti vanzi vazokwanisa kutungamidza vanhu zvakanaka ende yokupedzisira ndiyo yanyatsondibaya mafungiro avo akamira papi hanzi politics and the gun should coexist eh? fungai zvenyu politics dzinofanirwa kuenderana nengerengere hanzi pfuti ndiyo inochengetedza politics dzacho kashoma zvangu kuti inini napfidzi tinyatsoshaya zvokutaura kana kushaya zvokupindura asi patakanzwa zvinhu izvozvo takambogariswa pasi zvedu zveshuwa asi vana vanofunga chii chaizvo chaizvo chii chavari panyama yehuku dai vakatiudza zvavo kuti vakaenda kuhondo nekuti vanga vachida kubhadhara dai takamirira zvedu vanonzi mafreedom fighters hamusi maovheti vanhu imimi Hamusi ma freedom fighters, muri manonzi ma, ma mercenary ndozvamuri. Makarwisa hondo nekuti muri kuda kubhadharwa. Apa muri less than 0.5 percent yepopulation yevanhu muzimbabwe asi muri kuda 20 percent yezvinhu muzimbabwe zvogofamba sei 0.5 percent iri kuda 20 percent yezvinhu kupenga Ngatisakanganwei tisati tafunga zve 2016 kuti muna 1997 makabhadharwa mazi mari mazi 50000 dollars nemazi pension ava pamusoro peizvozvo makaluta war veterans compensation fund muchiti vamwe mune madisability vamwe musina zvenyu Vamwe venyu vakatotengera mombe dzenyu macabbage muchivhaira nemazimari amangapiwa. Zvamaakuita manje zvaakuratidza hunhu wenyu zvekuti tave kuona kuti hamusisiri vasungamiri vasununguru vedu ayo mave kuita vadzvanyiri vedu apa mbavha mati kuti politics dzinofanirwa kuenda nepfuti asi muri kuedza kutityisidzira here izvo hazvishandi hapana kana one wenyu anogona kumhanya even 100 meters chaiyo chaiyo kuzosimudza ngere ngere nekuzonanga munhu chaiyo chaiyo haufa kana makatimanikidzira mukona muchiti tinofanirwa kubvuma zvamunoda musazoshamisika kana nesuwo taakuzodzorera zvibhakera ende fungai zvenyu kuti isusu vamwe ini napfidza tiri pano nevamwe vakatoti wandei tarichiti mawovets munofanirwa kutambira mapenjeni enyu chero junta rikabva kana kusabva maivhu ma ramakapiwa mochengeta zvakanaka asi nezvamataura svondo rinei nesuwo taakutoti aiwa ayo tingaite rusununguko here sevanhu vezimbabwe kana tave kudzvanyirirwa zvakare nemawovhets vachiti tinofanirwa kuvachengeta zvese nemhuri yavo vana vavo nevazukuru saka zvinopera rini gore ripi patinozoti hapasina wovetareni muzimbabwe less than 0.5 percent of the population kubatirira nyika yese zvingaite here izvozvo mudzimwe nyika mawovheti pavakarwira nyika vakapinzwa muchisoja chenyika vamwe vakapinzwa kumapurisa vamwe vachipinzwa muhurumende vamwe vachipinzwa mucouncil vamwe vachipinzwa mucivil service pavangopinda ipapo vaakutosiyiwa ikoko kunzi shandai vozvionera vogozvisimudza vega sezvatinoita vamwe vese munyika hapana nyika inopa mawar veteran ivhu yogopa mapurazi yogopa mabusiness yogopa mamaini yogopa maschool fees yogopa zvinhu zvese izvi apa hondo yakapera 36 years ago ayo varanda maovet havazi maovet mafeki mafeki ovet maopportunist zvavo mamesinari vari kunakidzwa vari kudhonzwa kunge nhunzi patsvina vari kuziva kuti junta rave kuda kudonha saka zvaakumhanya kundotora zvasara tumafufu twuye twasara ndoo twaakunonhongwa nyika haina mari vashandi havana kutambira zvipatara hazvina mushonga vana havasi kuenda kuchikoro vamwe vanhu vari kutoshaya kudya pazuva apa maita mitini yechii yekukumbira zvimwe pamusoro pezvamakawana rombe dzevanhu matorasa rutsigirwo rwangu napfidzi ende patone vamwe vakawanda vari kutsigira mafungiro edu muzimbabwe hamusisina mafreedom fighters tangone vana mesinary chete ende ndopaperera nhau dzabreak mveti dzanhasi kana mafarira zvandataura uyezve motsigira zvandataura pane facebook page yangu inonzi break mveti kuzoti youtube channel inonzi break mveti ndatenda zvangu